Għaddiet ġimgħa oħra u Novembru daħal ġmielu wkoll. Nilqakom għat min episodju tal-programm Etimoloġija. Il-programm li matulu mhux biss qed inħarsu lejn it-tifsiri ta' kliem u idjomi Maltin, iżda qed nesploraw il-ġrajja warajhom mill-oriġini Sakemm waslu għandna. Kif għamilna tul dawn l-aħħar tmien ġimgħat, se nkunu qed naqsmu dan il-programm fi tnejn. Iżda mhux se nħallikom aktar bil-kurżità. Tlaqna flimkien biex nesploraw l-etimoloġija. Ġews, Lews, Qastantin, kemm inħobbu 'l San Martin. Min jaf kemm-il darba konna ngħidu u nkantaw din il-frażi meta ta' tfal li aħna konna ningħataw il-borża ta' San Martin. Fil-fatt apparti l-Għid tal-Imwiet, Novembru huwa magħruf ukoll għal din it-tradizzjoni li llum donnu qed tinqata' wkoll, ħlief forsi f'xi ftit skejjel. Fid-djar tagħna, ftit huma dawk il-ġenituri li għadhom jidħlu inkiss inkiss u jħallu il-borża ta' San Martin ħdejn is-sodda ta' uliedhom, għat-tapar si ġabilhom San Martin għax għadu bil-għaqal. Din it-tradizzjoni hija marbuta wkoll mal-festa ta' San Martin, Isqof ta' Tours, li l-festa tiegħu tiġi ċċelebrata fil-ħdax ta' Novembru. Iżda San Martin fiex jidħol f'dan il-programm? Jidħol u kif? Għax bilfors irridu nirreferu għalih biex nifhmu l-etimoloġija tal-kelma kappella. Ma hemmx għaliex nispjegaw ħafna dwar it-tifsira. Malta, partikolarment qalb il-kampanja, hija mimlija kappelel iddedikati kważi kważi lil kull qaddis. Apparti knisja ċkejkna, kappella hija wkoll dik il-parti fil-knisja ħafna drabi taħt in-navati fejn ikun hemm artal ċkejken iddedikat lil xi qaddis partikolari. Insibu, per eżempju, kważi f'kull knisja, il-kappella tas-Sagrament, il-post fejn ikun hemm tabernaklu, jew il-kappella tal-Kurċifiss, jew il-kappella tal-Karmnu. Imma minn fejn ġejja din il-kelma? Hawnhekk jidħol San Martin. U biex nifhmu l-etimoloġija ta' kappella, irridu l-ewwel nirreferu għall-ħajja ta' dan l-isqof. San Martin twieled fis-sena 316 wara Kristu minn ġenituri pagani fl-Ungerija. Missieru kien fizzjal fl-armata Rumana u Martin segwa l-passi tiegħu u ta' ħmistax-il sena sar ukoll suldat Ruman. Meta kien Franza, San Martin kien iltaqa' ma' wieħed fqir, iterter bil-bard. Kienet ġiet ħniena minnu, kien qabad il-mantell, jew il-kappa li kellu fuqu, qasamha fi tnejn u tah biċċa. Iżda billejl kellu viżjoni li dak il-fqir ma kien ħadd ħlief Kristu li deherlu liebes il-parti tal-kappa li kien ta lill-fqir. Minn dakinhar, San Martin biddel ħajtu, ħalla l-armata u tgħammed. Anke jekk sar isqof, fl-istatwi u l-pitturi tiegħu rari narawh liebes ta' saċerdot. X'aktarx se narawh liebes ta' suldat Ruman u jidher qed jaqta' parti mill-kappa tiegħu. Imma x'għandha x'taqsam din l-istorja mal-kappella? L-ewwel u qabel kollox irridu nifhmu li l-kelma kappa u kappella huma etimoloġikament marbuta. Fil-fatt fi kliem sempliċi, kappella, li ma għandniex xi ngħidu ġejja mit-Taljan, hija d-diminuttiv ta' kappa, li wkoll ġejja mit-Taljan. L-ewwel kappella, biex ngħidu hekk, kien dak l-ewwel santwarju jew oratorju fejn kien jinżamm dak li kien għad fadal jew inkella dik il-parti ċkejkna mill-kappa ta' San Martin. Minn hemm, it-tifsira ta' kappella kompliet tiżviluppa sa ma waslet ukoll għandna l-Maltin.

Kappella, mela għandek kappa, ella, u xek, xaħġa li turi xaħġa zaħira. Mela għandek xaqsam ma kappa. Dik id-daħlet issa kappella u kappa. L-istorja tmur għal San Martin. All right, il-ġrajja ta' San Martin it-telespettaturi żgur jafuha, mhux hekk? L-iktar li jafu dik il-parti ta' meta qabad il-mantell, kelma oħra għall-mantell hija kappa, sewwa, għax dik ġejja mil-Latin fil-fatt, qabad il-mantell, qasmu min-nofs u tah. U mbagħad Il-parti li kien fadal tal-kappa tal-mantell għamluha f'santwarju. U allura bdiet tissejjaħ, is-santwarju beda jissejjaħ il-post tal-kappa. U mbagħad ġiet insomma żviluppa t-terminu kappa, kappella, għax kienet żgħira, u mbagħad bdiet tinferex. Li kull fejn għandek inti knisja ċkejkna, li tissejjaħ kappella, iddakkru minnha. Jiġifieri dik hija l-ġrajja tagħha kif u tinfirex. Għaliex tinfirex? Għaliex aħna dana meta qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet irridu nżommu f'moħħna l-imgħoddi. L-imgħoddi li ma kienx ikkomplikat bit-telekomunikazzjonijiet, lanqas biss kien hemm xejn komunikazzjonijiet ħlief il-mixi jew xi ħmar u x'hekk, dawk li kienu, għax anke bħala gazzetti ma kienu ma kienx hemm gazzetti li jinfirxu, jekk kien hemm gazzetti. Jiġifieri, dawna kienu l-vjaġġaturi, it-terminu jġorruh magħhom u jgħadduh f'postijiet differenti.

Se nħallu hemm lil San Martin. U issa se mmorru biex nitkellmu dwar kelma, jew aħjar idjoma oħra, li din id-darba tirreferi għal-logħob tal-karti. Kemm-il darba matul il-programmi li għaddew rajna kif ċertu kliem, idjomi u espressjonijiet żviluppaw minn affarijiet li għal missirijietna kienu rutina, affarijiet ta' kuljum. Osservaw, raw u fl-intelliġenza tagħhom ħolqu idjomi u espressjonijiet b'tifsir metaforiku minkejja li skola ma kellhomx. Għamlu dan anke minn sempliċiment logħob tal-karti. Jekk f'xi laqgħa mal-familja, xi piknik jew inkella ħarġa mal-ħbieb, logħba karti tinżel għasel. Logħba karti f'xi ħanut tal-inbid jew inkella fuq xi suntier tal-knisja kienet l-għaxqa ta' missirijietna. Minn dan ukoll ħarġu idjomi li għadna nużaw sal-lum il-ġurnata, fosthom l-espressjoni waqalas. Nimxu pass pass. L-ass hija dik il-karta tal-logħob li jkollha koppa, mazza, dinar jew spata waħda biss. Din l-idjoma nużawha meta xi ħadd jispiċċa jitkellem dejjem fuq l-istess suġġett. Min jaf kemm-il darba nkunu ma' xi ħadd li ma jkunx jaf x'se jaqbad jgħid u jaqbadha fuq dak id-delizzju li hu jħobb. Xi ħadd li pereżempju iżeffen il-politika f'kull sentenza. Ħallina nduru lejh u ngħidulu, forsi wkoll bi ftit ironija, hemm hu, waqa' l-ass. Meta nagħmlu hekk, inkunu qed nagħmlu paragun bħal meta fil-logħob tal-karti, min ikun qed jilgħab, jitfa' l-karta li turi l-ass għax ma jkollu xejn aħjar x'jilgħab. Iżda se nħallu lil Martin Morana, li issa ddrajnih ukoll f'dan il-programm, jispjegalna aktar dwar din l-idjoma u sinonimi oħra.

Hawn min għandu ħabta li l-kliem idur kif idur jaqa' dejjem fuq l-istess ħaġa. Fejn naf jien hekk xi ħadd pereżempju iħobb jitkellem fuq il-futbol u li ieħor iħobb jitkellem fuq in-nisa. Da ma ngħidlu waqa' las, ġifieri sa jibda da jpaċpaċ fuq is-suġġett jew fuq il-karozzi, dejjem fuq l-istess ħaġa da. Imma dan l-ass x'inhuwa? L-ass huwa Karta tal-logħob. Ass. Mhux ass għaż-żien, mhux għaż għaż-żien, imma ass. Hija karta tal-logħob. Bħalha għandna wkoll koppi. Reġa' koppi. Qatt jerġa' jagħmel l-istess. Jiġifieri hemm ċertu tip ta' logħob li inti tgħid dik il-karta ma nixtieqx tiġi għax se nitlifha l-logħba. U allura tgħid, eħ, waqa' l-ass, waqa' fuq il-mejda. Ġifieri l-karta tpoġġiet, qegħdiet. Tqiegħdet fuq il-mejda u allura nużaw dawn l-espressjonijiet, waqa' las, reġa' koppi, spiċċa fixxa, anke fixxa, fixx. F-i-c-h-e. Fixx huwa xejn, m'għandek xejn. Jiġifieri dawn il-kliem ġejjin mil-logħob. Qabel konna kien jintlagħab ħafna l-logħob tal-karti qabel, illum m'għadux daqstant. Illum ma tantx tara min jilgħab logħob tal-karti, imma qabel kien kienet logħba prattikament li kien jilgħabha kulħadd.

U bil-logħob tal-karti niġu fi tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Erġajna rajna kemm il-lingwa hija ħajja u kemm ħafna kliem u idjomi żviluppaw minn ġrajjiet jew inkella minn affarijiet sempliċi fil-ħajja ta' kuljum. Rajna wkoll kemm il-kuntatt bejnietna, il-ħajja soċjali u anke t-taħlit tagħna mal-barranin huwa importanti biex il-lingwa tibqa' ħajja. Iżda dwar dan inkomplu nitkellmu wkoll fil-programmi li ġejjin. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum ġimgħa u sa dakinhar inkomplu ngħożżu